Eger-de milli formaly, sosialistik mazmunly biziň şu günki türkmen sungatymyzy ilerimizdäki Köpetdaga meňzedip bolýan bolsa, men oň çür başyndaky örküçleň birini Altygarly diýip atlandyrardym. Aman Kekilow. Müň dokuz ýüz altmyş altynjy ýylda Aýgytly ädim filminiň ekranlara çykmagy respublikamyzyň medeni durmuşynda aýratyn bir şanly waka bolýar. Kinorežissýor Alty Garlyýewiň döreden bi filmi diňe bir milli sungatymyzyň uly üstünligi bolman, Eýsem ol bütin sowet kinematografiýasynyň hem ajaýyp üstünligi hökmünde taryha girýär. Aýgytly ädim filmi giň halk köpçüligi tarapyndan gyzgyn garşylanýar. Oňa bir ýylyň dowamynda Soýuzymyz boýunça elli milliondanam gowrak adam tomaşa edýär. Şo günler merkezi metbugatda bu film barada şeýle sözler peýda bolýar, Türkmen kinematografiýaçylaryna çeperçilik taýdan sagdyn, tolgundyryjy, syýasy babatdan juda dogruçyl ekran eserini döretmek başardykdyr. Olar filmde bir adamyň ykbalyny yzarlamak bilen, tutuş halkyň rewolýusion aňynyň ýüze çykmagyny görkezip bilipdirler. Ol Kiýewde geçirilen Bütinsoýuz kinofestiwalynda hem Orta Aziýa we Gazagystan Respublikalarynyň kinematografiýaçylarynyň ýaryş gözden geçirilişinde diplomlara mynasyp bolýar. Şeýle-de ähli hindi kinosöýüjileriň assosiasiýasynyň, baýragyny alýar. Gaýgytlädim filminiň ekranlara çykaly bäri eýýäm ýigrimi bäş ýyla golaý wagtyň geçendigine garamazdan, özüniň çuňňur ideýa-çeperçilik ähmiýetini ýitirmän gelýär. Bu filmi şeýle uly üstünlige getiren sebäpler nämeden ybarat gal? Aýgyt Lädim kinosynyň halka şeýle ýaramlylygynyň esasy sebäbi onuň çuňňur milliligidir diýip hasap edýärin. Meniň özüm hem köne geçmişi gören adam welin,

Eklenjinden juda ir mahrum bolan alty ýaş başyndan gazanç gözlegine çykmaly bolýar. Ol bir döwüm çörek üçin her gün daň agarandan tä iňrik garalýança iş tanlaman ylgaýar. Ýöne bagyr täleý altyň çaga kalbyna tär edip bilmeýär. Oglanlygyň öz emri bar. Ol seň açlygyňa, doklugyňa garamazdan özüniň tebigy hökmüni ýöredýär. Hut şoň üçin hem Alty talabançylykdan sypynyp billigi, deň-duşlarynyň ýanyna ýetmäge howlugýar. Ol diňe şolaryň arasyna baran pursady ähli ýadawlygyny, kemsidilmeleri unudyp, özüniň hakyky dünýesine gowuşýardy.

Alty ýyl geldigiçe agralýan güzerany ýeňletmek üçin on iki ýaşlarynda çopançylyk kärine baş urmaly bolýar. Ol çöle gelip, obaň şagalaňyndan, biloýnan deň-duşlaryndan aýra düşýär. Ýöne oňa derek çöl durmuşy altyda çydamlylyk, başarjaňlyk, erjellik häsiýetlerinden başga-da, özbaşdak pikir öwürmek, synçylyk ýaly endiklerem terbiýe edýär. Bu ymgyr çölde altyň ýalňyz syrdaşy gamyş tüýdük bolýar. Ol şonda öz duýgularyny beýan etmekligi öwrenýär. Emma ýaş oglanyň kalbynda möwjüreýän zehin bir tüýdüge sygardan agdykdy. Sebäbi o zehin juda joşgunlydy, hyjuwlydy, egsilmezdi. Adalatsyz döwrüň emri bilen öňüne böwet basylan şo tebigy zehiniň äleme ýaýlasy gelýärdi. Ýöne şo zehiniň gapysyny açmaly altyn açar häzirlikçe wagtyň elindedi. Müň dokuz ýüz ýigrimi ýedinji ýyl kämillik ýaşyna gadam basan Altyň durmuşynda ýatdan çykmajak waka bolýar. Bu hakda Altyň agasy Beghan aga şeýle gürrüň berýär. O wagtlar gazanç diýilýän zat aňsat däldi. Şu kakada orakçylyk bamyşyn diýip Alty bilen ikimiz şoňa orak ormaga diýip gitdik. Bir gurply adamyň bugdaýyny görkezdi, siz ora barjakmy diýdi. Hawa, biz ora barjak diýdim. Alty-ikimiz soňa orak sulgyna durduk-da, ertirden agşama çenli şo çataýda ora barýarys. Agşamda-da gelip, çaýhanada ýatýarys. Çaýhanada oturkak. Bir ýaş ýigit gelip sunardan çeperegi görseňler oýun goý oýun goýýa oýun görkezýä diý. Şeý diýdi weli Alty muňa bir begen guş bolup uçdy-da. Began gideli diýdi. Şuny göreli diýdi. Onsoň ikimiz gitdik. Bardyk welin Aýjemal pestesi diýdiler. Alty aýtdy şol oýny gördi-de, Beh, şuň okuwy bamyka diýdi. Şum okuw bolsa diýdi, men diýdi, şu orak gutaran soňra gitsek şoňa diýdi. Oragy alan görkezen ýerinde orup gutardyk. Onsoň indi Tejene gaýtmakçyl, Tejene gaýtsak tirkeşip bolýar, Alty men Tejene gitjek däl diýdi. Näme çek gitjek? Men diýdi, şu Altynyň okuwy bar bolsa men şoňa gitjek. Häý Tejene bir baraly diýsemem. Etmän, Çataýdan oragy gutarip, Hakjagamy hasaplaşdyk boly, Alta Aşgabada gitdi. Menem Tejere gaýtdym. Juwan kalbynda uly arzuwlary beslän Alty öz maksadyna ýetmek üçin ýola düşýär. Bu oň uly hem çylşyrymly durmuşa tarap äden ilkinji aýgytly ädimi bolýar. Ertekiler dünýäsine çalym edýän uly şäher. Garagumuň giň sähralaryna öwrenişen oba oglanynyň howuny basýar. Bu näbelet şäheriňde kime ýüz tutmaly? Nädip okuwa ýerleşmeli? Bu meselede oňa kömek edibiljek adam tapylýar. Ol, şo döwürler Aşgabatda açylan teatr studiýasynyň okuwçysy Galpak Herräýewdi. Alty Aşgabada gelende, onuň kellesinde zömmük ak telpek bardy. Ondan başga-da akja köwşi bardy. Eline Saýatly Heňräm dessany bardy. Ony okap berdi, okap berenden soňra men. Artistlik talantynyň bardygyny duýdum. Ondan soň men oňa biziň studiýamyza gelmegiňi senden haýyş edýän. Bize gelersiňem men saňa Her hili kömekler gerek bolsa edip bererin diýip aýtdym diýdi Mogot. Teatr studiýasynyň sahnasynda türkmen hem beýleki doganlyk halklaryň dramaturglarynyň pýesalar goýulýardy. Alty şo spektakllaryň hemmesine diýen ýaly gatnaşýardy. Ýöne o wagtlar oňa sözli rol bermeýärdiler. Ol mydama sözsüz mimiki rollarda oýnamaly bolýardy. Bu barada Altygarrybyň özi şeýleräk gürrüň berýär. Şo wagtlar men kömekçi rolda çykyş etmeli bolýar. Esasy rollardan çetki, ýa gapyda duran, ýa beýleki rollarda oýnamaly bolýardym. Obada welin dürli häsiýetdäki adamlaryň agzyna ökünmäge gaty ukybym bardy. Bu ukyby men soňky wagtlarda birhili ýitirdim oturyberdim. Bu hadysa meň studentlik durmuşymda otrisatel rol oýnady. Müň dokuz ýüz ýigrimi dokuzynjy ýylda studiýaň studentleri okuwlaryny gutardylar. Şolar bilenem hut şo ýylyň özünde türkmen halkynyň taryhynda ilkinji gezek milli teatr açyldy. Bu teatryň gurulmagy türkmen halkynyň medeniýetinde uly waka boldy.

Alty Garlyýew sahna sungatynda öz bilimini kämilleşdirmek hem-de režissura hünärini ele almak üçin Bakuwyň teatral tehnikumyna okuwa girýär. Ol tehnikumda şo döwrüň görnükli sahna ussatlaryndan tälim almak bilen, teatr sungatynyň inçe syrlaryna has içgin aralaşýar. Şo ýyllar barada oň bilen bile okan ýoldaşy Allanazar Gurbanow ine şeýle ýatlaýar. Şol wagtlarda Ikimiz hemişe bir jaýda ýaşaýardyk. Şol döwürlerde bir gije meni ýatyrkam gykylyk edip meni oýatdy. Tur-how, heý, dost, tur! Bir Meň şu bir ýazan pýesam bar, şony saňa okap berjek. Onsoň men aýtdym, bu nämäniň gijäň üçi, bu nämäniň kitaby, how, nämäniň pýesasy? Bar ýatsana, azar bermesene walla maňa. Ýok, iň gowusy sen ýene turaý. Şu wagt turmasaň, men onda gaty erbet ederin. Be. Oda indi erbetligiň üstünden baryljak bolsam-da turaý Mary ordagy. Onsoň turup Mary oturyp okap berdi onda. Menem oturyp diňledim daga. Birnäçe çig ýerleri bar eken. Onda-da men oňa hiç zat diýmedim. Aý, munuň beýle ýeri bar ýa eýle ýeri baram diýmedim. Şol sebäplem ondan etmedik. Soň ondan gaýtalap-gaýtalap ýene şo pýesesiniň üstünde soňlar döwürlerde-de işläp başlady. Altygarlyýew Baku dokan döwründe her gün teatra giderdi. Ol dünýä klassikasyndan rus, sowet hem-de häzirki zaman milli dramaturgiýasyndan goýlan spektakllara uly höwes bilen serederdi. Oňa aktýorlyk sungatynyň kämilleşmeginde esasy rol oýnanlar Azerbaýjan sahnasynyň görnükli ussatlary Abbas Mirza Şeripzada, Murziýa hanym Dawudowa, Ulgi Radjap, daraply ýaly görnükli artistlerdir. Altygarlyýew okuwyny tamamlap, Bakuwdan Aşgabada gelýär. Türkmen drama teatrynyň kollektiwine goşulýar. Şo günler barada. Türkmenistan eseriniň halk artistkasy Suraý Myradowa ynha şeýle gürrüň berýär. Bir müň dokuz ýüz otuz ikinji ýylda biz teatr sezonymyzy açanymyzda Furmanowyň Pitne spektakilyny açdyk. Şonda Alty Garlyýew Furmanowyň roluny oýnaýardy. Elbetde, Furmanyň roluny oýnamak şeýle Alypdan okap çykaýmak isleýän oňatlar gaty kyndy. Şonda Alty Garlyýew. Bütin forumynyň ýazan eserlerini okap, şondan soň nähili äheňde ýazylanyny, näme edemde şonuň obrazyny ýerine ýetirip biljekdigini öwrenip, şony ýerine ýetirmäge, şoňa işe girişdi. Onnoňam biz Moskwa baryp, şonuň aýaly bilen duşduk. Naýa bilen. Naýa bize köp zatlar gürrüň berdi Honur hakda. Onuň köp okýanlygy hakda, onuň adamkärçiligi hakda, onuň häsiýetleri hakda köp zat gürrüň berdi. Sebäbi diýseň aktýor üçin şol häsiýetler, şoň beren gürrüňleri sahnada iş ýüzüne geçirmek kynam bolsa, şony biz bilip, şony ýerine ýetirmek biziň borjumyzdy. Käwagtdan-ha men aýalyny oýnadym Naýa bolup. Şuşy maňa şeýle bir kömek ederdi. Şu elini şeýdip goýaýyny-da eliň üstüne endamyňdan tok geçýän ýaly, diýmek, gyzym, diýmek sen şony birhili dogry duýupsyň, dogry edýäň diýen many berýän ýalak bolup durýardy. Soňra Alty Garlyýew Jafar Jafarlynyň Ot gelin pýesasynda Ilhanyň, Şilleriň Galtamanlar pýesasynda Karl Moryň, Ostrowskiniň Günäsiz günäkärler pýesasynda Neznamsowyň rolunda çykyş edýär. Alty Garlyýew bilen türkmen kino sungatynda bile işe başlan kinorežissýor Hangeldi Agahanow. Men Alty Garly bilen müň dokuz ýüz otuz ýedinji ýyldan bäri tanyş. Şo ýyllarda Alty ilkinji gezek kino sungatyna aralaşyp başlapdy. Onuň ilkinji ýerine ýetiren roly Grigorza Haşlamidzeň Sowet watançylary atly filminde ýapon içalysy Tanaka hem-de çaýçy Kelhanyň roly bolupdyr. Şol filmi onuň ussatlyk bilen ýerine ýetirişi kino sungatynyň äleminde täze bir ýyldyzyň dogandygyny äşgär etdi. Bütin sowet bütin ýurdumyzyň kino tomaşaçylary üçin täze bir zehinli aktýoryň dörändigi mälim boldy. Sanasa sanap oturmaly, ondan beýleki rollarynda-da, Dursun filminde Nuryň roluny ýa-da Jadyly dür filminde Alla Kösäň roluny, ondan soň Çopan oglunda Gadamyň roluny ýerine ýetirip, onuň her bir ýerine ýetiren roly täze açyş boldy. Daýşy, komandy bar. Onnoň biziň komandamyz algyr guş bolup hüjüme geçdi. Reçew ikimizem öňde durus. Ine birdenem uly päsgelçilik peýda bolýar. Ol çuň gazylan garymty. Men şo bada ýapyryldym-da atymyň gulagyna çalyşjakdym. Gaýrat et, gaýrat et! Atym bir çarpaýa galdy-da, şo garymyň üstünden edil guş bolup uçup geçdi. Gulagymyň duşundan diňe şemal şuwlaýandyr. Ýyly bagyňyzam özünden başga görünýän adam ýok. Olar şol al kakmyş garyndan geçip bilmedik borly. Ýer onsoň? Heý, galanam näme, ýönekeýje päsgelçilikler. Olar bolsa algyr ikimiziň ýanymyzda bolgunja zatlar-da. Onnoňmy? Hany, o gylyjy al bärik. Al hany. Ine,

Öz döwründe Dursun filmi halk köpçüliginiň uly söýgüsini gazanýar. Bu filmi döreden kinoartistler Alisowa, Altygarlyýew hem-de režissýor Iwanow-Barkow SSR-iň Döwlet baýragyna mynasyp bolýarlar. Kompozitor Aşyr Kulyýew. Opera sungatynyň düýbüni tutujydyr. Şu häzire çenli Kyrk ýyldan köp dowam edip gelýän operanyň altyn fonduna giren Şasenem Garyp, Leýli Mejnun, Zöhre Takyr, Abadan, Alty Garlyýewiň goýup giden operalarydyr. Şol operalaryň täsiri geljekde türkmen halkynyň opera sungatynyň ösmegine yzygiderli kömek berjegi hemmämize bellidir. Hoş, Aşyk Güleçiň aýdyşy ýaly, Alty Garlyýew bilen kyrk birinji ýylda sazly sungatyň senesine bile ädim basdyk. Alty Garlyň ähli goýan oýunlarynda hemmesinde uly rollary oýnamak miýesser boldy. Alty Garly, elbetde, biziň ullakan mugallymymyz. Alty Garlyýew, meň pikirimçe. Ähli türkmen halkyna däl, ähli sowet sungatyna ölmez-ýitmez bir yz goýup giden adamlaryň biri. Men ilki bilen Aktýor bir tüýs Hoja Annaýew. pikir etdim. Ine ýaly bir drama teatryň artisti, kino studiýaň artisti sazy sunagta gelip nähili režissýorlyk edip biljekä diýip. Ýuwaş-ýuwaşdan seredip gördük weli Alty Garyly Gowy bilýän eken sazhon sungaty. Şonuň üçinem Altyn ähli goýan oýunlary, Leýli Mejnuny bolsun, Abadany bolsun, Şasenemi bolsun, iň ýokary baha aldy. Aşgabat kinostudiýasy Beýik Watançylyk urşundan soň Uzakdaky geldik atly sazly çeper filmi surata düşürmäge girişýär. Artist Alty Garlyýew bu filmde baş gahryman Kerimiň täsirli obrazyny döredeni üçin ikinji gezek SSR-iň Döwlet baýragyny alýar. Müň dokuz ýüz kyrk sekizinji ýylyň Aşgabat ýer titremesi şäheriň ähli ýaşaýyş jaýlarydyr kärhanalary bilen bir hatarda kinostudiýanyň önümçilik bazasynam doly weýran edýär. Şo kynçylykly günler sungat ussatlarymyz bütinleý haraba öwrülen şäheri täzeden dikeltmek işine goşulýarlar. Özleriniň medeni hyzmatlary bilen Halkyň ruhuny göterýärler. Şolaryň birem Alty Garlyýewdi. Tiz wagtdan Aşgabadyň çeper filmler studiýasy aktýor Garlyýewiň gatnaşmagynda Çopan ogly hem-de Maşgalanyň namysy ýaly döwrüň wajyp meselelerini gozgaýan eserleri döredýär. Müň dokuz ýüz elli bäşinji ýyl Türkmenistanyň medeni durmuşynda şanly waka boldy. Şo ýyl Moskwada türkmen medeniýetiniň we sungatynyň on günlügi geçirildi.

Tuh şigirim iýesim gelýär ahyry. Alty bilemen aktýor Ata Döwletow. Rewizorda oýnadym. Hlops. Hlops çilim çekmeýär-dä ol. Ýaňky Alty çekýär. Hristýakow. Men giremde ol özi çilim çekjek bolýan eken-de, maňa domdan hödür etdi-de. Al çilim çek. Men çekmesemem soňky haýbatymdan gorkup, aldym. Çilim çeken däl bu. Aldym da ondan. Hä, tut diýdi otlajak bolup. Men şeýle nem etdim, ol agzyma ýetip-ýetmänkä, o tarapyndan nä diýdi bolup ýüregiň ýaryp. Men beýleki tarapyny agzyma sokdum. Aktrisa Fahriýe Aliýewa. Men özümi gaty bagtly hasap edýän. Sebäbi alty garly bilen partnýor bolup oýnadym. Alty garlyň pýesasynda ol režissýor, men aktýor bolup oýnadym. Derňewçide bolsa men Mary Antonyndan oýnadym, ol Hlistakowy. Maňa kän kömek etdi. Eger partnýorym başga adam bolan bolsady, belki, meň şo rolum şowsuz çykardy. Ana, seň şu diýşiň ýaly. Aktrisa Sabyr Ataýewa. Moskwa-da Ilinskiniň Hlistakowy oýnanynam, Gorodniçini oýnaşynam gördüm. Ýöne Aman Gulmämmet ýaly Gorodniçini oýnan, Alty Garly ýaly Hlistakowy oýnan entäk men göremaryn. Men o wagt göwrelije oglandym. Ýaňy dugtaryp gelipdim. Elli dörtde gutardyk, elli bäşde dekada bolupdy. Aktýor Hajy Annamyradow. Otigiň rolunda, Goljanyň rolunda, o-da Hristakowyň rolunda. Haý, berekella! Şeýle-de bolsa, bütin bu talapkär Moskwa tankytçylarynyň biz synçylygyň öňünden uly abraý bilen geçdik. Indi men diýjek bolýanym, şu ýaş, gögele halyma beýle abraya eýe bolmagymda diňe. Alty garda içi minnetdar. Bilen her bir her hereketini her Müň dokuz ýüz elli ýedinji ýylda Alty Garlyýew Aşgabat kinostudiýasynda surata düşürilip başlan, Aýratyn tabşyryk çeper filminde baş gahryman Merdanowyň ýatdan çykmajak obrazyny döretdi. Şonda-da ilkinji gezek režissýorlaryň biri hökmünde çykyş edýär. Kolhoz gurluşygy döwründe gidýän synpy göreş barada gürrüň berýän Bekran eseri dramaturg Alty Garlyýewiň Ady bir, Aýna pýessesi esasynda ekranlaşdyryldy. Türkmen aýal-gyzlarynyň azatlygy hem özbaşdaklygy barada gürrüň berýän bi film-de

Operator hökmünde bile işlemek bagty miýesser bolupdy. Meň Altygarly üçi bilen ilkinji gaýybana tanyşlygym entek bir müň dokuz ýüz kyrk sekizinji ýylda Germaniýada gulluk edip ýörkäm başlanypdy. Şonda gazetde çap edilen bir surat meň ünsümi özüne çekdi. O surat Uzakdaky gelinlik filmindendi. Şo suratdaky adamyň nurana keşbi, ýüzüne çykyp duran ynsanperwerlik mähri mende oň bilen ýakyn aragatnaşykda bolmak islegini oýartdy. Şol arzuwam sekiz-dokuz ýyl geçen soň, ýagny men kinematografiýa institutyny tamamlansoň hasyl boldy.

Kim? Ýok, çaga meniňki däl. Men seniň bilen nikalaşmandym. Atasyny komsomollardan gözläň. Biz bugdaý ekmän tagt döksek, çagalar açlykdan öler diýenler dogrumy? Ýok, hiç haçan. Çagalar bizden has bagtly ýaşarlar. Gulak asyň adamlar! Biz şu gyzyň arkasyny çaljakdyr. Şu gyzy masgara etjek bolýanlara ýol bermez. Kim çaganyň hossary bolsa seslensin! Çaga hossarsyz däldir. Emma hossar seslenmeýär. Ol ölüm halynda ýaralandy. Kolhoz ony ýaralady. Pagta bolsa ony öldürer. Pagta biziň baýlygymyzdyr, ýoldaşlar. Ahmet aga. Sen indi öz çagaňdan boýun gaçyrýarmyň? Heniz durmuşa çykmadyk gyzy masgara etjek bolýarmyň? Hä? Saňa diýilýär, Sakaldaş, hany, muny bir han we seredeli. Ine, hä, ine, bar hem. Müň dokuz ýüz elli dokuzynjy ýylda respublikanyň giň jemgyýetçiligi tarapyndan SSR-iň halk artisti, Döwlet baýragynyň iki gezek laureaty, Alty Garlyýewiň doglan gününiň elli ýyllygy we onuň döredijilik işiniň otuz ýyllygy, Dabaraly bellenilip geçilende, ol eýýäm öz halkynyň içinde ajaýyp sahna ussady, meşhur kinoaktýor, zehinli dramaturg, ukyply režissýor, görnükli jemgyýetçilik işgäri hökmünde tanalýardy. Altygarlyýewiň bütin döredijiliginde rewolýusiýa temasy esasy orun eýeleýär. Goňşy otuz ýyl içinde geçen döredijilik ýoluna ser salsaň, ep-esli iş edilen ýalam. Ýöne ol muň bilen kanagatlananokdy. Altygärlyýew öz ömrüniň düýp manysy hem mazmuny bolan şol mukaddes tema boýunça etmeli iň esasy işini

Biziň kellämiz Gyzyl goşunyň tarapyna geçmek isleýär. Häzir men seni wagona, ýoldaş Kuýbyşyň ýanyna elteýin. Belkäm ol seni kabul eder. Her bir täze ýasalan dutaryň owazynyň ýakymly. Sazanda Atawlyýew. Sazlaşykly. çykmagyny şu perdeleriň öz ýerinde takyk goýulmagy hökmüne alýar. Men muny aýtmak bilen, şu Aýgytly ädim filminde Alty agaň artistlary seçip, şolar öz ýerbe-ýerin gaty bir takyk goýupdyr weli, şol filmiň juda hiliniň gowy bolmagyna hökmüne alýar. Aktýor Baba Anna. Men Aktýaryň kinosyna düşerin diýip kelläme degenokdy. Haky barasynda men pikir hem edemokdym. Ýöne oňa deňeş men birki sany özbek kinosynda hem düşüpdim. Türkmen filmde-de birki film kinoda düşüpdim. Ýöne bir gün kinostudiýa gelemde Altygarly menden sorady, Baba näme iş edýäň? Men aýtdym, şu özbeklerde bir kino düşüp ýör, bahym şony gutarjak diýdim. Sen şu ssenariýany okap görsene. Maňa Aýat Lädemiň ssenariýasyny ber. Men okap gördüm. Sebet o tarapda men kino hökmünde seredemok, ýöne haýsy roly maňa berilkä aktýor hökmünde okap, haýsy roly maňa berilkä diýen pikir bilen okadym. Ony birinji gün okap gelemde, Okadyňmy? Okadym. Getirip berdim sen. Nähili, haladyňmy? Dogrusy men halamadym. Sebäbi öň men romany gaty gowy görýärdim, köp birnäçe rol okapdym. Şol ssenariýany haladym, ýöne alty aý men haladym diýip gaýdyp bilemok, erbet däl. Erbet däl ssenariý. Diýen sözüm şo boldy. Ony urarlardan näme oýnajak? Oň bir özüniň bir şeýle bir aýdanyna, gürrüň edene bir şeýle bir ýagdaýy bolýardy birden. Gönümel soraýýar. Ýoga-da, soramajak zadynam soraman, ertir, biri gün, soňky gün geçýär. Mazaly synap göreli. Üçülenji, dördülenji gün saňa ýuwaşlyk bilen aýdardy. A şo gün menden sorady. Haýsy roly oýnasyň gelýär? Haýsy roly göz öňünde tutdyň? Men bolşy ýaly aýtdym. Artykra pikirem edemok, o hakda gürrüňem etmedim. Ony haçanam awy aşyry şolardan biri boldy, ýogsa-da başga rollardan birini bererdim-dä diýsem, Sen ony diýdi, ýene bir gezek okap görseň. Ýene bir gezek okap görseň. Ondan gelemden soň, şu ikilenji sapar okap gör diýenden eýýäm mende birhili bir gorky başlady. Gorkam däl indi, şatlyk gorky. Sebäbi. Ikilenji sapar oka, şoňa-da üns ber! diýip Artyga aýtmandy, ssenariýaň gowy mazmunyna üns ber diýip aýdanda, hä-ä-ä, Artygyň uragyny ur diýen pikir eýýäm mende peýda boldy. Artygyň eşigini geýdim. Wagt geçdi. Ýöne ol çaýhanada bir aňyrdan türmeden çykyp gelýän ýeri bardyr Artygyň. Şonda çaýhanada aňyrdan nahar berýärler, sadaka edip bereýinçi, okaran diýip bermeýärler. Şojagaç bölegi synag etmeli.

Sen hemişe-de rehimlidiň. Haçan atymy baýa sataňda-da, meni türmä basdyraňda-da, ejemi ädigiň bile depeňde-de, ine seň sadakaň. Al! Aktrisa Žanna Semilýanskaýa. Ýigrimi bäş ýyl mundan öň men köçede Alty Garlyýewiň gözüni ilipdir. Onsoň o birnäçe günläp assyrynlyk bilen yzyma düşüpdir. Meň ähli hereketlerimi synlapdyr. Elbetde, menem şo günler köçä çykdygym, özümi kimdir biriniň synçy nazary bile yzarlaýandygyny aňýardym. Ýöne oň kimdigini welin, takyklap bilemmokdym. Ine bir günem maňa Aýgyt Lädim filmine synag üçin çagyryljakdygymy aýtdylar. Soňra meň işleýän ýerim bolan Türkmen döwlet halk tansy ansamblyna birnäçe adam geldi. Şolaň arasynda Alty garlam bar. Wperweye ya uwidela alty karlio. Men ony öň hiç wagt görmedigim bolsa. Ýöne oň şodugyny gördüm. Bada-bat aňdym. Men ondan, Şo köçedäki yzarlaýan sizmidiňiz diýip soramda, ol howwa diýip boýnuny aldy. Ine şolam biziň ilkinji gezek ýüzbe-ýüz bolşumyzdy. Soňra meni Aýnaň roluna synag etdiler. Elbetde, meň bu roly ýerine ýetirişimden göwni suw içmedikler gaty kändi. Olar bir agyzdan meň bir onuň hötdesinden gelip bilmejegimi tekrarlaýardylar. Näme üçin men aktrisa däl-de, tansçymyşym? Men bir oly oňarjakdygyma diňe ýekeje adam, bütin Dürküli ynanýardy. Olam Altygarlydy.

Aýnam. Meniň aýnam. Men seni söýýän aýna. Seň gara gözleň. Garan göwnümiň yşgy. Sen meň bagtym, meň guwanjym. Seň güler ýüzüň, meň göwnümiň ýazy. Aýna, men seň aşygyň. Menem seň magşugyň. Sen ýerde agşam şerik gelermiň? Gelerin. Ikimiz edil ogurlyk edýän ýaly. Ogry şamalynam ogurlaýaryn. Dogry. Sen saňa şu barada näme diýjek bolduň? Bu gelýän kakamdyr. Arzyk. Aýna, onda wadamyz wadamy? Aýna. Ölsem, ölsem ýeriňki. Ölmesem, seňki bolaryn. Aktýor Artyk Jallyýew. Her bir zergar köneýini ýatlap, özüniň fantaziýa täze stili bile alyp halka hödürleýär. Meň aýtjak bolýan zadym Aýgytly ädim kinosy barada. Alty garlyç şol könäni yzarlardy. Emma könäni yzarlap, özüniň täzeden fantaziýasyny goşman zat almazdy. Nädel, şu günki eden zadyny gowy ýazar, ertir aljak diýerdi, emma ertir şoňa göwni ýetmän, ýene-de täzeden ýazardy. Esasan,

Kino sungatyny öwreniji dramaturg Baýram Abdyllaýew. Aýgytly adam filminiň halkyň gyzgyn söýgüsine mynasyp bolanlygynyň esasy sebäpleriniň biri, Berdi Kerbabaýewiň ady bir roman bilen baglanyşyklydyr. Her halda, Alty Galyç şol romanyň ruhunda ýatan esasy pikiri filme sygdyryp bilipdir. Film hiç wagt körülmejek ýaly. Munuň sebäbem ýeke bir taryhy wakany beýan edýänliginde däldi. Umuman şu filmiň esasynda Alty Galyçyň hudornik hökmünde, adam hökmünde hem ussatlygynyň hem ýüreginiň ýatanlygynda. Galyberse-de, aktýor saýlamak meselesinde, Kompozitor saýlamak meselesinde, umuman, filme ideýa-estetik gurluşyny bermekde Alty Garlyç ussat hökmünde tanalýar. Meň pikirimçe, Aýgytly ädim filmi türkmen milli medeniýetiniň bisazowar türkmen kinosynyň, türkmen milli medeniýetiniň iň aýgytly ädimleriniň biri hasap edýär. Men öňräkden bäri belent söýgi hem-de wepalylyk, dostluk we doganlyk, Öz bagtyny rewolýusiýadan tapan halkymyň geçmişde gören jebirleri hakda çynlakaý gürrüň beresim gelýärdi. Meň şol arzuwym ahyram hasyl boldy. Bi film Berdi Kerbabaýewiň meşhur romany esasynda döredildi. Biz filmde şo romanyň ähli şirisini saklamaga jan etdik. Hatda oň adynam şo bolşunda galdyrdyk. Aktrisa Annagül Annagulyýewa. Alty şeýle bir özüniň kärini, özüniň işini, özüniň halkyny gowy gören bir adam boldy. Alty gaty kän okamany gowy görýärdi. Elmydama görseň Magtymgulynyň kitabyny elinden aýranakdy. Onnoňam Alty. Alan filmleriniň döwründe özi bazar güni şoňa gidip şoňa gerek şaý sepleri, şoňa gidip şonda nähili şo döwürlerde nähili eşik geýilipdir, nähili guşak guşalynypdyr, nähili aýaga ädik geýilnipdir, nähili telpek geýilipdir, şolaryň hemmesini özi gidip şu halkyň içinde gözi bilen görmese,

Altgarly, örän täsin hem çylşyrymly şahsyýetdi. Işe gezek gelende o diýseň galjaňdy, talapbärdi. Redaktor Frida Ýemelýanowa. Öz töweregini gurşap alan adamlar üçin oň ynsanlyk we döredijilik täsirleri juda uludy. O iş wagty şeýle bir atmosfera döretmegi başarardy. Sen şonda hamana özüňi aktýorlaryň arasynda däl, eýsem şo filme alynýan döwrüň hakyky gahrymanlarynyň arasynda ýaly duýýardyň. Şo döwrüň ruhy bile ýaşaýardyň. Oň soňky işleriniň arasynda iň wajyplarynyň birem Magtymguly filmidir. Alty Garlyýew bu filmde halklaryň dostlugy temasyna aýratyn üns berdi. Bu ýöne ýere däldi. Sebäbi bu tema adamzadyň bütin taryhynda iň esasy temalaryň biri bolupdy. Biziň günlerimizde bolsa ol aýratyn ähmiýete eýedir.

Ýyl geçdikçe basmarlaýan nägehan kesel öz hökmüni ýöredýärdi. Ýöne kalby döredijilik gyjywlaryndan doly bolan Alty Garlyýew özüni aýamany bilmeýärdi. Bolýa, sag-amanlaryň!

Minnetdar halkynyň ebedilik söýgüsine mynasyp bolan görnükli şahsyýet Alty Garlyýew baradaky söhbetimizi parasatly şahyrymyzyň dürdäne setirleri bilen tamamlamakçy bolýarys. Çünki o setirler Alty Garlyýewiň bütin şöhratly ömrüniň düýp manysy hem mazmuny bolupdy. Magtymguly sözle, herne bileniň, Özüňe kemlik bil aýtman öleniň. Taraşlap şaglat gyl köňle geleniň, Senden soňkulara ýadygär bolar.